Reit Iwan, yym i ddechrau efo hyn, wnes di camerwau mi dydd Sadwrn do, wnes di ddeud yym bod yr gêm yma ddim yn un o priorities chdi tymor yma, ond wnaeth y chwaraewyr ddim chwarae fel yna naddo? Na, na, wnes i ddeud dydd Sadwrn bod 'sa ni 'di medru wneud yy heb y gêm yma heno 'ma, ond ma'r ogiau 'di dangos application a proffesiynoldeb a a 'di rhoi perfformiad probably i fi y gorau o'r season hyd yn yy hyd yn hyn. Am llawer o resymau rili, yym o'n i'n meddwl i fel bod ni wedi switsio'r formation oedd y back four yn yn colossal lle oedd y midfield yn competitive ac oedden ni'n edrych yn beryg iawn yn mynd ymlaen so ia, mae'n, da ni dal yn y gwpan, nes i ofyn i Rogia um, dechrau season i fynd â ni step yn bellach na tymor dwytha a da ni wedi gwneud hynna eto rwan so bydd rhaid ni uh, edrych ymlaen at yr het. Um, oedd hi'n performance da gen y tîm i gyd yn dweud? Oedd, mi oedd hi, um, Oedd o ddim yn berfformiad ordinary, mae hynna'n saff, um, ond fedrai'm, fedrai'm cofio mwy am yr ogia. Dwi'n cofio eista yn, yr, yn y main stand yn rhyl, ar ôl gêm rhyl, uh, fi, Fish a, a Sean Noodle lle yn siarad amdan y, y games nesaf yma. A dwi'n cofio Sean yn ddeitha fi, uh, imagine if we win the next four league games and progressed in both cups, A dyna be oedd yr um, post-match team talk yn fanna efo'r ogia fan. Da ni, ma, da ni bron iawn yna a maen nhw'n heiddi clod am be maen nhw wedi rhoi i ni hyd yn hyn chwarae teg. Reit, um, dwi'n siŵr bod wedi codi camau chdi cyrraedd yma hynna, dim gwynt sy'n change. Ie, yeah, mae o'n, mae o'n ffactor mawr yma lle, ond um, oedden ni wedi siarad amdano fo ac yn basically oedden ni'n gwybod i, i staff a, a lladd yr, yr spes tu ôl lly, so mae Gaza a Clive di mopio bob dim i fyny yn yma, di cydwmno bod nhw wedi colli hedar, um, a mae Ramsey di managio'r gêm i ni, o byd ti yellow card, ond mae di, mae gen i fo experience, so mae'n mae yellow card werth i chael i, i slofi pethau lawr lly. So ie, yeah, dwi'n meddwl wnaeth o lot o dimau ddod yma i gyrraedd 3-0, especially uh, yn y gyda um, ar nos fawr lly. A jyst i siarad am y gol sy'n sydyn, Iwan, um, oedd yna tair gol da, dweud? Oedd, oedd, Neth, streic da gin Neth eto, mae ma, ma Neth ar dan ar y funud. Um, wedyn mae Breezy wedi dangos confidence shift masif uh, niweddar a sa'i wedi bod pethefnos tair wrsos yn ôl so Breezy wedi hitio hwnna syth amdano cipar lly ond mae gyda fo ddigon amdano fo i fynd rownd Pritch a, a slotio i. Wedyn ma Daz di sgorio screamer i orffan i off yym o'n i ar fin colli plot efo Jay a Daz am gymyd y free kick fel nathen nhw chos da ni'n injury time away yn Holyhead curo two nil da ni'n hitio i i'r gornal lly a jyst lladd yr amser ond ma ma Jay di hitio i rownd y gornal ma Daz di hitio i ar y half volley a sa na'm un keeper yn y byd di dal hwnna dwi'm yn meddwl. A wedyn yym a mlaen i dy Sadwrn ran gem gwpan Cymru yym atgofion da o'r gwpan yma yym be ti'n gwbod am Lex? Yy, dwi, dwi byth llawer i fod yn onast, um, dwi wedi gwneud chydig bach o research, wedi siarad efo Brickfield, um, y Brickfield gyda nhw 6-2 dy Sadwn, ond cyptau di a mae ma rhywbeth yn mynd i digwydd ar y cyptau. So, da ni'n mynd i, obviously, apply o'n hynna'n yn iawn, da ni'n mynd i, i mynd yn, yn dod i'r ofal lle fo proffesiynol do fel da ni wedi gwneud heno yma. Um, dwi'n mynd mynd i adael lefel stropio um, a gobeithio na ni um, progresio yn y Launch Cup hefyd.
Gnes, diolch chdi wen. Dim problem.
Thank you.